Wasiiba kurungi omureebi wa KR Media twakushemererwa. Webare kutwegaitaho omu shaaha nungi nk'ezi z'okureeberamu ebirikukushemeza, ebiraakusesye, ebiraakunyumire okahurira omutima gwatereera wagaruka omuka. N'ahabw'ekyo twakwakiira aha puroguraamu yaitu y'eri izooba twataayaayira Omukuru, His Excellency, Vale music eri izooba twija n'ebibuuzo bisya ahaa twija n'ebibuuzo ebi nitwenda kumanya reka reka ntabiibiraho ahakuba nimbaasa kubiibiraho kandi mugire ah shi ka yaabitugambire ebi arikwenda kubuuza reka tubanze tumanye omukuru ku yaasiiba oku ariire na n'oku ari tubanze tumanye naabaasa kuba arwaire turi aha nituza ku ku kwegyeraagyera. Wasiiba ota mukuru Bale music his excellency. Nasiiba kurungi mukazi and fresh.
Nikirungi tihaine hakushaasha. Ni mpora ndi gye buzima sha n'emirembe niyo ekunshasha. Emirembe kandi? Obusingye bwingi nomanya nabwo nibubaasa kukureetera obuzibu.
Tiwakutureema iwe nitwenda kukubaasa. Obusingye nibucausinga ebizibu bya problems.
Kare mazima twashemererwa kuba naiwe aha puroguramu yaitu kandi I believe abareebi baitu bashemererwa kukureeba mazima erizooba. Naanye nimba ninshemererwa of course kunkuba ni joininga KR media nka buriijo nka nakugambiire ekaba family nibanyambaho kuhisyayo mission yangye nkoku ndikugyenda as well naanye nikinshemeza so am glad also to be here again. Mbwenu next time wanoza nko omu family gathering tukukurate? Munonga. Na nimwe mwa muzayo munyete. Aa
nitwenda nitwenda kukura ati iwe wenka tihariho byokutukurata. It's ok nimwija nitubabagira embuzi nimuryamu emi ebine, emitima nebindi nkebyo. Kandi owagamba akurya hoona owandeta ini. Kashusha nimuba muri ba family members kuba twine kurya tukanyumirwa.
Mazima nikirungi hati valley music nitwenda obanze otutangazemu abintu bya bya mbire ninzunga noku ahimbire ninzunga naruga owa video yomwana arikugira ngu ekikono nikihango omu music industry so ninyenda kumanya iwe ekikono okakireba ninga iwe boom okahika norabaho.

Kyebera omu fayiro zangye ndebe nankiine. Kukyebera. Kare ekikono nk'oku orikuruga aha oku waaba noopushinga music yaawe ori upcoming, most of the times noobaasa kuza kushaba nka stage ninga shi otware nka music waawe let's say nka aha radio, Omuntu a playing oruyima they are like what's this you know bakitambika omu trash yeah ninga iwe nomanya ngu you've really hine ahu ohikire waza kushaba stage omuntu aku akworeke ngu you're not you're not yet there so iwe okakifesingaho ninga. Let me first tell you this hati wagira ngu. Waayereeba ngu haine ahu ohikire, then waaza kushaba siteegi. Ekyo nikiba nikimanyisa ngu nooyereeba kubi omuntu aine ahu ahikire, nooyereeba kubi ahabw'okuba omuntu aine ahu ahikire tokushaba siteegi. Siteegi nibagishaba?
Upcoming naashaba siteegi?
Upcoming nikimanyisa ki? Someone that is in process.
Omuntu arikushaba siteegi naaba ashemereire kuba na expectinga ebintu byona. Tashemereire kwija kututeerera enduuru kandi ngu baagimwima because nawe yagishaba. Omuntu waamushaba nooba no expectinga either okukuha nainga kukwima.
Waamushaba nooba yes nooba no expectinga kukwima but omuntu naakwima on top of it akuteeraho ebigambo bingi nainga shi like like they they they kinda disrespect you in a way. Oshemereire.

Who are you?
Omweshongozi muto tuze kuronda hiti so hati ekyo tukirigireho kuba twamanya twine kuronda hit tutakagiire omu by'okuronda stage right but kandi the the the witchcraft saga yo nogigambaho ki? Tinkugigambaho kuba tiine eki nkugimanyaho.

kukora ekyamureteire kugaruka enyima kinda yeah not only him a number of people abayimbi bizire nibakigambaho so tokuza kungira ngu iwe tokukikyenga ninga shi you've not heard anyone talk about it ninga you have not seen it anywhere. Hati nanye ninshaba nanye mbanze nkubuuze hati tugyende mpora mpora okozese aha common sense yaawe, nomanya ngu hariyo omuntu ou bakuba barogire then arikumanya murogire?
that is normal. Omuntu nabwo aba amurogire then arikumanya amurogire iwe nohurira omu common sense yaawe nikwo yakikworeka ngu kiri normal ekyo nikwo kiri.
Omuntu nooba nomumanya mwaana omu- mwineho beef. Omuntu aba abamurogire omu nteekateeka yangye ninteekateeka ngu ashemereire kuba ari eki ata- eki ataine kuba kwonka atakumanya nk'oku waakureeba omugwa eiraro. Omugwire otashemereire kuba namanya ahabw'enki agwire eiraro because nawe atakumanya. Kwonka washanga nomanya ahabw'enki ogwire eiraro nikyo nikimanyisa ngu oryegwisize. Oba oha akakyenga. No that's true omugwire eiraro takumanya ngu agwire eiraro but oriya nagamba ngu bakamuroga. Okuroga omuntu kukuroga nikirebuka. Kandi nyowe tinkukimanya manya oku bakukikora noyenda kumbuuza ebi ntineho kakwate ebi ntakumanya. Hati nibabaroga bata nanga banze mbuurire banze onshoboororere. Nibaroga bata? Tindi murogo purizi. Ekyo nooreeta ota ekibuuzo ky'abarogo otari murogo?
Kare na- naanye naanye tindi murogo so meaning The fact is, nibabigamba naanye nimba nimbireeba kwonka nyowe nk'omuntu ninteekateeka ngu nyowe nyine engyeri ei ndikureeba mwesi ah, ninza kutambuzaho mporampora omu life style hati nooreeba nka- nk'abajungu ebintu ebi bakukora Obwire obwingi byona nibabikopa aha nekya. Waaza kureba kamera nooreeba ngu bakagikopa aha riisho ry'omuntu nainga shi eriisho, waaza kureeba mayikurofoni nooreeba ngu ziri omu matu, waaza kureeba anything, buri kintu kyona eki orikureeba. So ku turikuza aha saidi y'obwongo, brains. Omujungu akaija yakoramu ekiturikweta nka storages omuri kaadi, flash nari ki okay nizo zirikukipinga data ei orikuba noyenda. Baaba bazikopire aha brains Ruhanga ezi yahangire omu muntu zirikukipinga data zaawe zikukuyamba ogume ori normal ahabw'enki nobarwa nka ori normal it's because nobaasa kwijuka. The reason ahabw'enki omuntu naaba normal is because naabaasa kwimuka. Nk'oku oimuka omu kasheeshe oijuka ahu okomire enyima owaazyo. Okay? So memory cards ezi niziija zizaho virus. Obumwe ogitaho ebintu ogaruke oshanga bitariho. Hati nan'obwongo bw'abantu sometimes obumwe nibuzaho virus. Obumwe omushanga aha street atajwaire mpare. Akakyenga, omuntu omushango aha street atajwaire empare nikimanyisa ngu obwongo bukazaho virus? Akakyenga so at the end of it all omuntu naaba aine kuronda reason oku yaakubaasa ku cominga out of that situation naaba aine kubashoboorora ata bandogire yeah kwonka just obwongo nibwo bwagiireho virus. Nezaho kandi neyo nerugaho hariho za anti viruses.
Ok kandi kanteekateekeho ogu twakakyenga kwonka anyway reka turuge ahari juuju w'abantu tuze ahari twaza kwetegyereza gye general Gion. is one of the I can call him a legend omu western music if I can say yes so
Namanya ngu omwana akanteeraho message yangye ngu bari here in Dubai we even play your music in church namubuuza which song ngu okay twakwehurira can you imagine. Mbwenu mushazire kuguma nimubeherera abantu mutyo.
Reka tubahame konka general gyo kare omu generation yitu generation yokureka ba ba ba sister charity na ba rasta charles na ba ba ba habona eh like people abatandikireho generation yitu music eh aba like aba crossingire ba like abaizire omu the beginning of our generation eh.

Tinda tindagira ngu bakagwa ahabw'okuba it's a little bit weird but bakagaruka enyima eh, because they still push but still ebintu bikakora ki? Bikagaruka enyima in a way mm and they believe nti Ningira ngu bakashaaya.
Okushaya bavuga emotoka omu byondo.
Ekyo tirikuza kukora ki? Ekyo tirikuza kukikozesa nyowe ahabw'okuba. Tibaagira ngu bakagaruka enyima haakire owaashaaya ahakuba we naaba naagyenda omu maisho.

Ekigambo okushaaya n'ekigambo ky'orunyankore nikimanyisa okuremererwa omu ntambura na munonga waaba ori omu byondo. Kwonka tinaagira ngu bakashaaya ahabw'okuba tinaayebuuza. Waagira ngu bakagaruka enyima naakihakanisa ahakuba omuntu ku arikuba ashaayire atleast naaba naagyenda omu maisho naaremererwamu kakye kwonka naataagaruka enyima. Kare sebo ekyo nakyo twakikyenga so hati iwe ekikuru tuba nitwenda otugambire nibagira ngu hakazamu ebintu bya witch craft hazamu ka juju aho ekikono kyaruma so nitwenda kumanya iwe nokigamba oti do you believe ngu kituufu bakoraho juju ninga its. Kwonka harikuba rugari omu mbeera ki?
Of course n'abatsigire.

Kwonka waarabaire ori aho okaikiriza ngu nanka naansinga okaikiriza ngu nanka yaansinga kwonka nokureeba kyashusha nk'ekyakukwatamu.
Hati noyenda kungira ngu nyowe nimbaasa kwingana na Christiano Ronaldo? Shi abaine amaani abamwe kwonka ti boona niitwe twine abu turikusinga. Omu nsi omu buri omwe nibagira ngu eibega tirikaingana n'omutwe kwonka tikirikumanyisa ngu amabega goona nigaingana. Eryangye endiinga nirisinga aha ryaawe twayemerera oreeba akakyenga.
N'akakyenga ako sebo. Katureebe hati ekindi ekindi eki ora eki oraatushoboororemu iwe eby'oku ebya ebyajuujuwa abantu waabyehakana waabi waabibuzaabuza waabibuzaabuza konka I think abantu abamwe omu Music industry noshusha oti they have the same complaint they have the same complaint almost ti omwe ti babiri nti nibafuna obuzibu bwoku bwabantu kubarabyamu amaisho orwo na kubatera ekikono omuntu akakusindika mpaka akakutsya ahakisiika but still nituza kwenda kumanya if if omuntu omuntu orikuba ari omuri egyo embeera, embeera eyokunyigirizibwa, embeera yokusindikirizibwa like they are trying to push but someone is trying to pull them down or back or something aha, so iwe nobaha magyezi ki like incase someone is in such a situation.
Ninteekateeka ngu nibaba biine kuguma because nizo steps ezibiine kurabamu. Hariho ebintu omu nsi omu ebi otakubaasa kwehara. Niinyenda kukwijutsya ngu tukazaarwa turi bagufu. Shaaha egi turi baraingwa ahamwe ku turikuza kuraayo tubanza twinami. You see? So nikimanyisa ngu ebintu ebimwe biri aha puraani za Ruhanga. Ngu waakumanya ryari, ngu waakumanya inki ezi oraakomeho, noobaasa kushanga nookyenda n'okweyongyerayo ahaiguru. So byona biri omu puraani za Ruhanga. Waaba ori omweshongozi you should expect such, na munonga waaba otakahikire ahu orikuza.
Kare ogwo yaaba ari Valley Music aha nshonga za bataahi beeye kuteerwa ekikono na n'okugira kwona. Kwonka itwe byona bikiri aho, itwe titukuza kurekyera aho kwenda kufuna music waawe of course we still want the music. So ahabw'ekyo tutakahendiire nainga shi ndikuza kuhendera niinyenda Ogaruke otuhe akapera tugyende nitwijuka ngu omuntu waitu twakora ki? Twamutsigayo kandi tugyende nitumanya ngu omuntu waitu akiire nakora ki? Na cookinga. Natsigara ndi Daisy Watts okukuhitsyaho omushongozi waitu His Excellency Vale Music. Reka tuhendeze na n'akapera.
Ndaizaara amabeere go ntsye abakyara abareeberera mukazi okankunda Egyo emyezi mwenda nkuri omunda nimpara niinyitsya nindya ninzaana Ngu otakariire nimbanza naarya Ngu otakanyweire nimbanza naanywa Ngu otakabyamire nimbanza mbyame Reero ga batata bihindwire Naanye obworo mbuhingwire Naanye ntakariire noobanza waarya Nabanza yanyoha natekwa jwaa.